Schéinen gudden Owend. Ech sinn Iech dankbar, dass Der dobei sidd, och wann et eng ganz aner Zort Pressekonferenz ass wéi déi mer bis elo kannt hunn. De Rendez-vous haut ass exklusiv digital iwwer Livestream. D'Journalisten hunn d'Méiglechkeet hir Froen iwwer E-Mail eranzeschécken. Déi Froe ginn dann och traitéiert vum Vertrieder vun der Press, also net vun eis. De Rôle vum Moderateur huet haut d'Madame Inès Kurschat, Presidentin vum Presserot, a wëll hir och ausdrécklech dofir Merci soen. Et ass mer wicht, dass mer och an dëser Zäit elementär Regele vun der Presseaarbecht respektéieren, an dozou gehéiert och, dass all Froe solle kënnen gestallt ginn. Allgemeng géif ech mer just erlaben, als Premier, mee och als Medieminister, der Press mäin ausdréckleche Merci och ze soen. Dir maacht eng professionell, gutt Aarbecht a beweist op en Neits, dass et wichteg ass fir e Land, fir eng Demokratie, dass een eng onofhängeg, staark Medielandschaft Och huet. Elo esou vill als Introductioun, fir awer eng ganz wichteg Informatioun Iech matzedeelen. D'Regierung huet haut de Règlement grand-ducal ugeholl an domadder den Artikel 32, 4 vun der Verfassung invoquéiert, fir den Etat de crise zu Lëtzebuerg ze deklaréieren. Ech hunn am Laf vum Dag och mat den zwee Vize-Premierministere Kersch a Bausch och d'Chamber informéiert, d'Conférence des Présidents, iwwert de Contenu an och de Grand-Duc huet en ënnerschriwwen. E wär dann den nächste Minutte publizéiert ginn an ass direkt direkt rechtskräfteg. Dat ass eng absolut Ausnam an fir d'leschte Kéier wou zu Lëtzebuerg en Noutstandsgesetz gestëmmt ginn ass, wor dat 2008, wéi mer déi international Finanzkris haten. Mee et ass éischter jo eng exzeptionell Situatioun wéi den alldaags Liewen. Zanterhier huet gewort de Kader vun deem, vun der. Possibilitéit vum État de crise och geännert an d'Chamber huet och eng méi grouss Roll kritt. An ech mengen, dass dat och ganz wichteg ass. Also, wéi gesot, d'Regierung, fir Iech de Procédéré ze erklären, d'Regierung huet de Moien am Règlement grand-ducal ugeholl, wou kloer motivéiert Bezuch geholl gëtt op den Artikel 32, Paragraph 4 vun onser Verfassung an dem groussherzogeschen Reglement sinn eng Rei Kapitelen och festgehale ginn, op déi ech nach méi am Detail wäert kommen. Déi Kapitel an Artikel betreffe verschidde Beräicher a Reegelen a sinn dann direkt bei der Applikatioun vun dësen Texter applikabel. Direkt. Dat Reglement huet, wéi gesot, elo eng Validitéit vun zéng Deeg maximal. An deenen zéng Deeg muss d'Chamber dann dat Reglement, esou wéi en definéiert ass duerch e Gesetz, am Fong confirméieren. D'Chamber kann dat just och mat enger constitutioneller Majoritéit vun zwee Drëttel, dat heescht also mat 40 gewielten Volleksvertrieder, och stëmmen. Dat entspriechend Gesetz fixéiert den Etat de crise zu Lëtzebuerg op maximal och dräi Méint. Am Kader vun deem Gesetz huet d'Regierung d'Méiglechkeet, séier ze agéieren, well et geet ëm rapid Aktiounen, déi een och muss maachen, an dës Aktiounen alleguerten am Kader och vun der Kris, ëm déi et jo wierklech hei geet. Den Ament kann d'Regierung also Reglementer decidéieren, déi dann applicabel och sinn, just fir d'Dauer vun där Kris. Dat heescht, alles wat elo decidéiert gëtt, ass, wann den Etat de crise fäerdeg ass, caduc. Mee bis dann zielt et. Et ass wichteg an do och ze ënnersträichen, datt de Rechtsstaat och weider fonctionnéiert wéi soss, och d'Institutioune fonctionnéieren, d'Procédure législative geet och weider, et wäerten och Gesetzer kënnen gestëmmt ginn. Dat heiten ass wierklech am Kontext vun dëser Kris, datt d'Regierung kann séier agéieren an dofir wor et eis wichteg och dës Mesure ze huelen. Ech, an do sinn ech bei der Motivatioun vun deem Text, dee mer de Moien ugeholl hunn, ech mengen, mir hunn eng international an eng national Kris. Déi duebel Konditioun ass och erfëllt. D'Weltgesondheetsorganisatioun schwätzt vun enger weltwäiter Pandemie an et geet dorëms, géint D'Lutte wierklech géint de Virus ass wierklech onëmstridden a wierklech, ech mengen, d'Prise de conscience weltwäit huet elo bei verschiddener och méi laang gedauert. Et sinn nach Mesuren, déi ugekënnegt ginn fir déi nächst Wochen. Dat ass alles ze spéit. Et ass hei eng Course géint de Virus. A mir kënnen de Virus net déi Course wanne loossen. Mir mussen alles maache fir esou séier wéi méiglech déi Aktioune kënnen ze huele fir datt eeben och d'Pandemie esou kleng wéi méiglech gehale gëtt. Am Kader vun deem Règlement grand-ducal iwwert den État d'urgence huet d'Regierung de Moie festgehalen, datt d'Deplacementer hei an dësem Land zum strikten, Zum strikte Minimum solle reduzéiert ginn. Dat ass keng nei Mesure. Et sinn déi Mesuren, déi och schonn am Kader vum Gesetz vun 1885 ugeholl waren. Mee ech widderhuelen et awer, well et deemno prinzipiell wichteg ass ze verstoen, dass een net soll dobaussen zirkuléieren. De Rescht sinn Ausnamen. D'Regel ass net, Ech ginn eraus, D'Regel ass, ech bleiwen dobannen. D'Regel ass, ech bleiwen isoléiert. D'Regel ass, ech bleiwe mat deene Leit, wou ech doheem wunnen. D'Regel ass, dass ech am Fong déi sozial Kontakter op e Minimum reduzéieren. An dat, wat ech gëschter an der Chamber gesot hunn, ass eng Realitéit um Terrain, dass ee festgestallt huet, obwuel de Virus zu Lëtzebuerg sech entwéckelt huet, verschidde Leit awer dann gemengt hunn, mussen zesumme mam Noper, mat de Frënn, mat deene Leit, wou een net doheem ënnert engem Daach wunnt, méi enke Kontakt ze hunn, wéi wierklech néideg. D'Ausname sinn, d'Ausname si berufflech Deplacementer, dat heescht de Wee op d'Aarbecht an dann de Wee nees heem, wann et keng aner Méiglechkeet gëtt wéi den Télétravail. An den Télétravail si mer, esou wéi mer och scho gesot hunn, amgaang ze kucken hei zu Lëtzebuerg wierklech all de Patronen ze soen, maacht do, wou et méiglech ass, de Maximum vun Télétravail, An och an der Grenzregioun hu mer jo schonn mat de Belsch, a gëschter hat mer och enke Kontakt mat de Fransousen, elo nach mat den Däitsche musse mer dat dote regelen, mee datt mer et fäerdeg brénge mat deenen dräi Nopeschlänner och do Dispositioun ze hunn, fir datt den Télétravail och eng Realitéit ka ginn, déi net Contraintë wéinst Fiskalitéitsfroen op jidde Fall do gebremst ginn. Déi Leit, déi schaffen, ech soen, déi mussen och eraus, mussen och schaffe goen. An et sinn och, ech, ech vergi, ech weess, vivill Leit, wann ech soe bleift doheem, soen, jo, mee ech géif jo gären, mee ech muss. Mir mussen als Gesellschaft kënnen awer och weider verschidden Servicer ubidden, fir dass d'Gesellschaft net selwer erstéckt. An dofir ass et och ganz wichteg, dass deen, deen een oder deen anere vläicht léiwer doheem wär, mee ouni deen d'Liewe fir déi aner net kéint weider goen. D'Ausname sinn och urgent medezinesch Rendez-vousen, dat hu mer och am Text preziséiert, dass net fir eng normal Routinsvisitt bei en Dokter ze goen oder fir bei en Zanndokter ze goen, déi Leit just d'Urgencen, d'Urgencë ginn assuréiert a mir hunn dat och am Text elo festgehalen, dass dat d'Regel ass, dass just nach, wann et wierklech dréngend ass, ee soll bei den Dokter goen. Et si verschidde Saachen, déi een och kann a puer Wochen oder a puer Méint Och nohuelen. Akafe vu Liewensmëttel, dat gëllt fir ee selwer, dat gëllt och fir d'Famill, dat gëllt och, an do weess ech och, wéivill Leit sech dat organiséiert hunn, fir aner Leit akafen ze goen, well se selwer net kënnen akafe goen. An ech fannen dat och wierklech e grouse Gest vu Solidaritéit vu ganz ville Lëtzebuerger. D'Akafe vu Medikamenter, Essentiell an urgent Rendez-vous'en bei Banken, Assurancen oder op der Post, Soinen vu fleegebedürfteg Persounen, de Cas de force majeure, an et ass och erlaabt fir kuerz Zäit bis eraus ze goen. De Prinzip ass net, an ech widderhuelen, dobaussen ze sinn, de Prinzip ass kuerz eraus ze goen. Mir hunn och am Text elo preziséiert, well verschidde Leit mengen, wann een dobaussen ass, da soll een dat och zu puer maachen. dass dobausse sinn, een alleng ass oder mat deene Leit, mat deenen een doheem wunnt, well ee souwisou d'Zäit jo mat deenen doheem och verbréngt, mee dass een ophält, sech ze mëschen, ee mat deem anere, wann een och dobaussen ass. De Prinzip ass, wéi gesot, Distanzen ze hu mat deenen anere Leit. Et ass och am Kader vun deem Reglement vun haut confirméiert ginn, dass d'Activités commerciales, wou e Kontakt och mam Public, sollen zou sinn. an dass déi och weider sollen ënnerbrach ginn, dass ee weider awer liwwere kann, deen een oder deen anere Produit, mee net Leit empfänken, net Kontakt hu mat de Bierger. Caféen a Restaurante bleiwen zou, sou wéi d'Chantieren, déi allerspéitstens e Freideg sollen och zougemaach ginn. A mir hunn och an deem dote Kontext d'Aktivitéite vun den Handwierker op Chantieren och fir deeselwechten Dag fir zou ze maachen. Et sinn och Exceptiounen, déi och net wesentlech zu rapport zu deem, wat mer scho kommunizéiert hunn, sech geännert huet. D'Liewensmëttelgeschäfter, d'Apdikten, d'Optiker, d'Pédicure médicale, déi wichteg ass fir Diabetiker, d'Geschäfter fir Déierefudder, Buttiker fir Telekommunikatioun, Buttiker, déi haaptsächlech Hygiène a sanitär Produite verkafen, D'Tankstellen, d'Zeitungsbutteker fir awer och d'Informatioun kënnen ze kréien, d'Postbutteker, d'Botzereien fir Raison de Santé a Salubritéit, och den Depannage an d'Reparatiounen an och hu mer d'Maintenance aus Sécherheetsgrënn geholl, wéi zum Beispill en Entretien vun engem Lift. Do ass et wichteg, dass den Entretien och ka stattfannen, net dass do op eng Kéier am Fong een an eng Situatioun kënnt, wou een d'Leit nach méi an d'Onsécherheet bréngt, wéi et elo schonn de Fall ass. Allgemeng mussen och déi essentiell Aktivitéite vum Staat weider fonctionnéieren. Dofir och e grouse Merci un all déi Leit, déi déi assuréieren. Mee dat gëllt natierlech och fir de Stroum, dat zielt fir d'Waasser, dat zielt fir d'Postservicer, mee awer och zum Beispill fir d'Décheten, déi weider ofgeholl ginn, an natierlech och d'Versuergung vu Liewensmëttel. Fir déi Fäll, wou een als Eenzelne sech net un d'Reegelen hält, Hu mer och Sanktioune virgesinn. Ech ginn do net op den Detail, mee zum Beispill den Här Bausch mécht muer de Moien eng Pressekonferenz, wou en och zesumme mat de Responsabelen aus der Justiz a vun der Police wäert dann eeben och presentéieren. Mee een, dee d'Limite vun der Circulatioun net respektéiert, kritt en Avertissement taxé vun 145 Euro. E Commerce oder e Restaurant, dee sech un d'Fermeture net hält, muss mat enger Strof rechne vu maximal 4.000 Euro, déi am Fall vun enger Recidive kann och verduebelt ginn. Mir hunn am Kader vun deem Reglement haut och nach weider Mesuren ugeholl, déi néideg sinn, fir de Fonctionnement an och déi séier Reaktioun op dës Kris. Notamment gehéiert de Vott an engem Schäfferot oder an engem Gemengerot. Do mussen och Décisioune geholl ginn an déi mussen och ganz rapid gemaach ginn. Dat heescht, mir hunn elo vum Prinzip dérogéiert, dass ee physesch muss an engem Gemengerot oder an engem Schäfferot sëtzen, fir och Décisiounen ze validéieren, dass ee déi kann par procuration, wat et bis elo nach net gëtt, oder och par Videoconférence deelhuelen. Mir hunn och den europäeschen Text haut adoptéiert, fir d'Passagéier, déi net Schengen-Areesender sinn, déi an de Schengeraum wëll kommen, dass bei eis beim Flughafen, wou mer dann déi éischt Grenz och kënne sinn, dann och eeben do Limitatiounen ze maachen. An den Här Bausch kann dann och muer do méi Prezisiounen ginn. Mir hu fir d'Visaen an Openthaltsgeneemegung, déi elo oflafen, wou d'Leit jo am Fong hei ganz oft blockéiert sinn an net méi fortkommen, gekuckt elo, dass bis den Enn vum État de crise déi Openthaltsgeneemegung nach gülteg bleift. Mir kënnen elo net nei Leit am Fong an eng irregulaire Situatioun setzen, well eeben se och net méi heem kommen. Den Detail an d'Integralitéit vum Text wäert Der och an den nächste Stonnen, kënnen fannen. Dee wäert och direkt publizéiert ginn. Dat heescht, den Text hu mir elo de Moien ugeholl mat all deene verschidde Froen, déi Der wäert och kënne fannen. Elo huet d'Chamber, wéi gesot, zéng Deeg, fir do dat Reglement a Form vun engem Gesetz ze bestätegen. Dat zum État de crise. Ech wëll awer op dëser Plaz nach e Message lassginn. Jo, et ass eng schwiereg Situatioun. Et ass eng, et ass e Moment, wou aussergewéinlech Mesure geholl ginn, an et sinn awer virun allem aussergewéinlech Mënschen dobaussen, déi Aussergewéinleches leeschten. Ech sinn hinnen immens dankbar, deene ville Lëtzebuerger Residenten an och deene ville Frontalieren, zemools am Gesondheetssecteur, wou et grad net einfach ass a wou mer wëssen, dass et och riskéiert, nach vill méi komplizéiert ze ginn. Mee ech denken och un déi vill Leit an de Supermarchéen. An ech wëll, wann ech iwwert d'Supermarchéen schwätzen, wierklech soen, dass an den nächsten Deeg a Wochen ganz sécher ëmmer Liewensmëttel an och aner Produiten, déi een onbedéngt brauch, akafe ka goen. Et muss een net eng Filial vun engem Supermarché doheem opbauen. Et muss een d'Saachen doheem net stockéieren. Et soll een net vergiessen, dass mam Stockage ganz oft déi Leit, déi fir Iech schaffen, fir ons alleguerte schaffen während dem Dag, nëmmen owes kënnen akafe goen. An déi kommen a Regaler, déi eidel stinn. Vergiesst dat net, wann Der mengt, Dir misst de Caddie voll maachen bis uewen hinner, wou Der emol net wësst, ob Der alles packt. Aner Leit kréien d'Chance net a kommen an e Supermarché, wou näischt méi do ass. Dofir froen ech och do Responsabilitéit a virun allem och Solidaritéit. An all deenen aneren, déi et erlaben, dass eis Gesellschaft weider fonctionnéiert, och e ganz, ganz grousse Merci. Ouni iech wier dat net méiglech. Ech soen iech Merci a si lo prett fir är Froen. Déi éischt Fro kënnt von rtl. A Frankräich kéim et Medienberichter no zum Manktum u Material wéi Masken an Gel an de Spideeler. Huet Lëtzebuerg op Grond von de Commanden an de leschten Deeg scho Material geliwwert kritt a kann mat de Grenzschléissungen weider Material geliwwert ginn? Dat ass déi éischt Fro. Gëtt nach eng zweet? Kann ech just schonn dodrops äntweren, well derno, also de fait, mir hate jo gëschter och e Conseil européen, wou mer iwwert déi ganz Situatioun geschwat hunn. Mir hunn tatsächlech, ass och e Risk, dass iergend eng Kéier an den europäesche Länner net genuch Material ass, wann d'Pandemie laang dauert. Mir hunn eng Rëtsch vu Commandë gemaach. Mir sinn, ech muss Iech soen, also ons Gesondheetsministesch ass, ech géif soen 23 Stonnen op 24, am gaangen ze kucke fir u Material ze kommen, fir ze kucke wéi ee kann hëllefen. Ech soen Iech, ouni e Witz ze maachen, 23 Stonne pro Dag, de ganzen Zäit. Si selwer, mir sinn am gaangen och ze kucken, mir kréie Messagen och vu Leit, déi soen, si hätte Méiglechkeeten, eis Saachen ze schafen. Mir ginn déi Messagë weider. Mir. D'Madame Lenert sot eis haut nach am Conseil, dass wann déi Commanden, déi mer elo awer gemaach hunn, alleguerte kënne kommen, a mir loossen do och iwwert den Ausseminister, fir dass d'Autorisatioune kommen, fir dass déi Fliger, wann awer och Restriktioune sinn au Niveau Fligerei, awer kënne landen an och kënne Material bréngen, wann all déi Commandë kënnen honoréiert ginn, da wäert et goen. Mee tatsächlech schéngt et, wéi wa mer och an Europa och nach Blocagen hätten op d'Grenzen. Dat hu mer och gëschter diskutéiert zesumme am Conseil européen, wou eng Rëtsch vu Länner soen, si hätten einfach alles zougemaach. De Problem ass, mir hu Material, also net mir, mee eng Rëtsch vu Länner hunn d'Material op de Grenzen. Dat heescht, déi kënne mol net beliwwert ginn, well aner Länner decidéiert hunn, hir Grenzen zouzemaachen. Dat heescht, datt, wa mer et net fäerdeg bréngen, de Bannemaart ze garantéieren, och vun de Produiten, déi mer elo brauchen an deem dote Kontext, riskéiere mer, à moyen terme och Problemer ze kréien insgesamt, insgesamt, well se op de Grenzen nach Camion sinn. Dat wier inakzeptabel. Mir hunn, wéi gesot, am Moment si mer amgaangen, de Stockage opzebauen. A wat och wichteg ass mat de Grenzen, do hu mer och d'Garantie bis elo och kritt, An nach de Moien hate mer och mat der, gëschter, pardon, mat der Madame von der Leyen eng Diskussioun, dass een zum Beispill bei de Grenze giff kucken, ob dat méiglech wier, wa se willten d'Temperatur huelen, do si Länner, déi dat dote gäre maachen, ob et net zwou File kéint sinn, eng Fil fir d'Pendler an eng Fil fir déi, déi net Pendler sinn. Dofir hu mer och déi Certificaten gemaach. Voilà. Déi zweet Fro, och vun rtl, An de Supermarchéë gëtt et keng harmoniséiert Richtlinn fir, éischtens, wéi vill Clienten mateneen eragelooss ginn, an zweetens, wéi vill Clienten däerfen Hamster akafen. Kënnt do endlech eng Richtlinn? Also, wéi gesot, mir hunn den, do ass, wann ech richteg verstanen hunn, och vum Här Delles e Kontakt geweecht, och mat der Confédération du Commerce, wou Richtlinien erauskomm sinn. Mee ech géif do wierklech einfach och un d'Solidaritéit, well, Wann een akafe geet, et weess ee jo net, ob ee lo zwee oder dräi oder eng Famill huet vun zéng Leit. Dat heescht, et ass schwéier elo ze jugéieren, wivill Leit och an engem Stot wunnen, ob et berechtegt ass, dass een esou vill däers braucht, esou wéineg oder esou vill oder esou. De Fait ass, ech géif wierklech do u Solidaritéit an och u gesonde Mënscheverstand einfach och froen. Hei geet et drëms, dass mir wëssen, dass eng Kris kënnt, mee mir maachen alles, dat steet och bei den Essentiels, dass den Alimentaire opbleift. Den Alimentaire bleift op, dat heescht d'Leit solle keng Hamsterkeef maachen. Dir hutt jo och gesinn, datt scho verschidde Chaînen Tranchë gemaach hunn, wou se soen, ab esou vill Auer bis esou vill Auer ass reservéiert fir d'Leit iwwer 65 Joer. Ech mengen d'Supermarchésë sinn am Gaang sech och ze organiséieren. Den Här Delles huet eis och gesot, datt zum Beispill ëmmer méi gefrot gëtt fir och mat Kreditkaarten ze bezuelen an net méi cash ze bezuelen. A bei verschidde Supermarchéë wëllen se och esou eng Protektioun och eeben organiséieren, fir eeben och den Echange tëschent deen, deen an der Keess sëtzt, an deen, deen akafe kënnt, och ze garantéieren. Mee wéi gesot, dat sinn alles Saachen, déi musse elo zimlech rapid och organiséiert ginn. An ech weess, datt den Här Delles am permanente Kontakt ass mat hinnen. Mee am beschten ass selbstverständlech elo, an dat gëtt muer presentéiert och vum Här Delles an der Madame Kahn, am Fong, wou een d'Méiglechkeet kritt am Fong d'Saache geliwwert ze kréien, dat wier nach dat Einfachst. Elo Froen vom Kontakt do, Quelles sont les principales mesures de l'état d'urgence? Vous allez interdire les licenciements pendant l'état d'urgence? Also, wéi gesot, dass iwwert den Droit du travail hu mer elo keng Dispositioune hei hei dranner. Den de fait, de Code du travail zielt nach ëmmer. De Code du travail ass d'Regel hei an deem dote Fait. An déi éischt Saach, D'Presentatioun, ech hu se virdru presentéiert, dofir wëll ech net wëssen, wat ech elo sollt nees eng Kéier ufänken alles opzezielen, wat am Règlement steet, deen Der souwisou och gläich ausgedeelt kritt. Froen vum 100,7. Duerch den État d'urgence sanitaire a Frankräich kritt de franséische Premier d'Méiglechkeet fir Mesuren ze ergräife fir Requisitiounen vun den néidege Servicer ze maachen am Kampf géint déi sanitär Kris. Wat bedeit dat fir déi franséisch Grenzgänger, déi am Lëtzebuerger Gesondheetssecteur schaffen? Dir kënnt Iech virstellen, datt dat eis selbstverständlech Suerge gemaach huet a vill Froen op waren, wéi mer déi doten Nouvelle matkritt hunn. Den Ausseminister Asselborn huet haut mat der franséischer Staatssekretärin, d'Madame Monchalin, och dee Punkt eben invoquéiert an d'Äntwert wor, A Frankräich wësse mer um héchsten Niveau, wat dat giff bedeite fir Lëtzebuerg, wa Personal giff requisitionéiert ginn. an der Lorraine. Dat heescht, si wësse wat dat wier fir eis. Ech net alleng, ech mengen all responsabel Politiker, all Leit déi responsabel Politiker a Frankräich kennen, intervenéieren wierklech fir hinnen ze soen, datt wa mir keng Frontalier méi hunn, hei eise ganze Spidolssecteur net méi ka fonctionnéieren. An déi Responsabilitéit als Noper. fir ze soen, ech loosse mäin Noper erstécken a stierwen. Ech mengen, dass een hautdesdaags awer och op d'Solidaritéit, dass e gewëssen, awer jiddweree kuckt fir seng Leit, mä akzeptéieren, fir ze soen, elo huele mer déi doten hinnen ewech, meng ech, giff net gemaach ginn. Op jidde Fall hu mer déi Garantië kritt. Och Radio 100,7 Well d'Infektiounszuelen an Däitschland klammen, gräift de Robert Koch Institut elo op Handydonnéeën zeréck, fir ze préifen, ob der däitscher Regierung hir Mesuren wierksam sinn. Dat heescht, fir ze préifen, ob d'Leit doheem bleiwen. Geschitt dat och hei am Land, a wa jo, a wéi enger Form, mat wéi engen Operateuren? Also ech hu keng Info iwwert esou eppes hei zu Lëtzebuerg.

Des déplacements hors de leur lieu de domicile. Jo, mee da geet kee schaffen. Ech weess net, vu wat déi liewen, mee et geet drëms, dass awer och et ka fonctionnéieren hei am Land. An dofir si mer op Aarbecht ugewisen. Also dowéinst gesinn ech net an, fir eng Interdiction pure et simple. Et gëtt kee Land, wou et eng Interdiction pure et simple a Spuenien, an Italien, an all deene Länner, a Frankräich geet een nach ëmmer schaffen. Et gëtt kee Verbot fir ze schaffen. Mir hu just gekuckt, do déi Plazen, wou d'Leit zesummekommen, wou Risk ass vu Contagion ee vis-à-vis vun deem aneren, zouzemaachen. Nach eng Fro vu Radio 100,7. Aus wéi éngen Grënn gouf dem Här Bausch seng Pressekonferenz, déi im Moment fir haut 19 Auer annoncéiert war, op muer de Moien verréckelt? Duerch mech. Duerch mech, ganz einfach, well ech mam Här Bausch a mam Här Kersch elo nach an der Chamber war. Well eis Pressekonferenz wollte mer och schonn éischter halen, mee ech hunn et wichteg fonnt, d'Chamber ze informéieren iwwert d'Reglement. An well mer eben dee Punkt nach dertëschent geholl hunn, hu mer ausgemaach, dass ech deen heite Point presse da lo giff man, well mer net wossten um vivill Auer dee kéint och stattfannen an Här Bausch da säin och mol de Moie kéint organiséieren. Eng Fro vom Quotidien, Ginn, wéi en Frankreich, Attestatiounen agefouert fir Deplacementer ze justifizéieren? Jo. Nee. Nee, am Moment, déi Attestatiounen si jo unilateral Attestatiounen, dat heescht d'Leit fëllen déi jo selwer aus. Dat heescht d'Leit schreiwen drop, ech gi schaffen, ech ginn eppes sichen fir z'iessen, ech gi bei d'Famill, ech gi spadséieren. Dat muss een net schreiwen, kann een doch soen. Nach eng Fro vum Paperjam, Comment les personnes qui sont obligées de se déplacer, soins à des tiers, achat des médicaments, peuvent ou doivent le prouver? Hei gëtt et, et do hunn se, also ech mengen alleng schonn, datt een wëll, datt d'Leit mussen eppes beweisen. Den Appell ass, Bleift doheem! Jiddwereen, deen, dee mengt, e misst elo Excusë sichen, Ech man, also wa mer Limitatioune maachen, ass et jo net géint een, et ass fir een. Déi Limitatioune si geduecht fir d'Leit ze protegéieren. Si sinn net geduecht fir deen een oder deen aneren d'Liewen onméiglech ze maachen. Dowéinst, et geet net drëms, datt ee seet, 't ass verbueden, well ech wëll verbueden. Et geet drëms, d'Leit ze protegéieren an dowéinst a, also den, et wier jo net de Verbot fir iwwerhaupt kënne jo an d'frësch Loft ze goen, dowéinst a elo mussen ze beweisen. Dat Eenzegt wat ass, wa muer zéng Leit zesumme sinn, da wäert d'Police froen zu zéng Leit, wat maacht der? Mir wëllen d'Regroupementer. Vermeiden. Mir wëlle vermeiden, datt d'Leit, déi zu fënnef, sechs, siwen, aacht sech zesummen treffen, duerch d'Stad ginn, am Fong net déi Distance sociale, déi mer jo am Fong wierklech elo brauchen, fir d'Contaminatioun ze bremsen, net respektéieren, wëlle bestrofen. An dat wäert och geschéien. Mee wéi gesot, hei fir ze beweisen. Eng Fro vum Essentiel, oder zwou Froen. Quel budget est débloqué pour faire face à la crise? Quel montant? Et gëtt dee Montant, dee mer, dee gebraucht gëtt. Ech hunn Iech ganz éierlech, ech hunn Iech virdru gesot, also gëschter hunn ech an der Chamber gesot, d'Wirtschaft oder d'Finanze sinn net méi wäert wéi Mënscheliewen. Net méi wäert. D'Mënscheliewe geet vir. An da kascht et wat et kascht. An et ass gutt méiglech, datt ech a puer Wochen oder Méint zesumme mat menge Regierungskollege verschidde Saachen, déi mer eis virgeholl hunn, vläicht net kënne realiséieren, datt mer mussen éischter e Plan Marshall à la luxembourgeoise maache fir d'Ekonomie nees unzekuerbelen. Et si verschidden Hypothesen, déi musse kommen. Ech kann haut net soen, wéi laang et dauert, wat d'Konsequenze sinn. Mee et kascht wat et muss kaschten. Nach eng Fro vun Essentiel, Peut-on encore faire du sport dehors, seul, aller à un enterrement? Also wann Der alleng sidd, kënnt Der. Den Begriefnis, wann dann der stricte intimité ass an Dir sidd, mee. De fait ass, de Kierfecht ass souwisou eng Gemengekompetenz, dat si keng national Kompetenzen, dat heescht, d'Gemenge mussen do decidéieren, wéi se richtig fannen. Ech weess, dass scho verschidde Kierfechter zougemaach hunn. Dat ass de Choix gewiescht vun enger Gemeng. Ech mengen, do sinn d'Gemenge fräi ze decidéieren, wéi se wëllen. Mee ech menge fir en, dat ass jo dobaussen, ass een an e Begriefnis, ass awer eppes, do géif ech just recommandéieren, an dass drin intimité, an dass, ech mengen de Bistum huet och scho gesot, dass keng Massen organiséiert ginn, an dann évitéieren, dass een e Kierfecht, een eng Mass mécht oder eng Cérémonie, pardon, dann och op engem Kierfecht mécht, wou een do ganz, ganz vill Leit géif ruffen. Ech mengen am Moment, dass schrecklech, mee et ass besser et organiséiert een eng eng Cérémonie, wann bis d'Kris eriwwer ass, an am Moment da wierklech mat der Famill engem Äddi seet, an dann eben deen, Mee groussen Deel wou ee mat de Frënn a mat den anere Leit kann kann d'Leed deelen op spéider et ze verbréngen. Et ass am Interêt vun vun de Leit. Eng Fro vom Journal, Combien de temps selon vous devons-nous être prêt à rester confinés? Ech weess et net. Ech weess et net, mee ech kann Iech elo just scho soen, dass mer d'Schoul net wäerten elo virun der Ouschtervakanz opmaachen. Mir wäerten d'Schoul net virun der Ouschtervakanz kënnen opmaachen. Dat wäert, do anticipéiere mer schonn, mir gesinn elo, dass d'Situatioun jo awer, elo wäert e Peak och kommen an den nächsten Deeg. Mir hunn haut deen zweeten Doudege matgedeelt kritt an ech wëll och senger Famill wierklech Onst Matleed ze ausdrécken an ech mengen, et wier ze fréi elo fir kënnen ze soen, datt d'Schoule géifen och elo opgoen. Dat heescht, mir, d'Schoule wäerten net bis no der Ouschtervakanz och eropgoen. Mee elo kënnen ze soen, wéi laang et dauert, ass hypothetesch. Ech wëll net, datt mer elo ufänken, en éischte klenge Palier ze kréien an deen direkt ze briechen. Mir brauchen e gewëssene Palier an da kënnen mer nees lues a lues ufänken.

Net dass der elo Lëtzebuerger, 8.000 EU-Bierger am Moment nach verdeelt si ronderëm an der Welt. Ech hunn och ganz vill Messagë kritt. De Prinzip ass, iwwert den Ausseministère wierklech eng Koordinatioun kënnen ze organiséieren. Mir kënnen net iwwerall hifléien. Wat mer probéieren ze maachen, ass am Fong mat den Nopeschlänner a mat den europäesche Länner, dat wor e Punkt vun der Diskussioun gëschter am Europäesche Conseil, eis ze koordonéieren. Wann zum Beispill d'Air France muer Fliger schéckt op op Bogota oder an Neiseeland, an do si Lëtzebuerger, da mir hunn d'Méiglechkeet net fir dohinner ze fléien, da soll och en Echange d'informations kommen, fir ze soen, d'Air France flitt dohinner, wann Dir och als europäesch Bierger Leit, Residenten hutt, déi wëllen zeréckkommen, da kënne mir do den Transfert zesummen organiséieren. Dat wäert da elo an den nächsten Deeg organiséiert ginn, mee dat riskéiert nach, och e puer Deeg ze daueren, well mir am Fong tributaire sinn och vun deenen aneren. Mee wéi gesot, déi verschidden Servicer am Ausseministère, do ass et eng Cellule, déi elo organiséiert ginn ass, eben och fir dee ganze Rapatriement vun Lëtzebuerger, déi duerch wierklech awer duerch d'Welt verspreet sinn. Den Här Asselborn huet eis opgezielt, wou der e bëssen iwwerall, iwwerall sinn. Mee wéi gesot, mir probéieren, sou gutt wéi méiglech ze hëllefen, mee mir kënnen net e Privatjet schécken duerch d'ganz Welt fir all eenzelne Bierger, deen iergendswousch op der Welt am Moment ass. Dat heescht, mir kucken elo eng Koordinatioun och ze organiséiere mat deenen anere Länner. Eng Fro vum Tageblatt, Wéi wäit soll d'Arméi an Zukunft nach mat agebonnen ginn, Eventuell och a Form van Ënnerstützung fir d'Police bei Kontrollen. Wéi gesot, dat sinn Etappen, déi mer am Reglement och kënnen maachen. Dir wësst jo, dass mer am Plan vum Vigilnat eis och scho verschidde Regele ginn haten, wéi d'Arméi och kéint mat agebonne ginn. Ech mengen, do muss och den Här Bausch mam Här Bausch schwätzen, fir ze kucken, wéi d'Arméi och mat der Police kann do zesumme fonctionnéieren. Mee wéi gesot, dat wor schonn eng Optioun, déi mer och am Vigilenat haten, mee muer de Moien ass jo den Här Bausch, wou en d'Pressekonferenz och huet, ech mengen do kann en och méi an Detail och goen. Mee wéi gesot, am Moment ass de Fait, datt mir doudsécher och iergend eng Kéier ee Moment wäerten op d'Arméi wäerten zeréckgräifen a frou op si zielen ze kënnen. Eng Fro vum Lëtzebuerger Land, Wéi ass d'Situatioun vun de Grenzen mat Frankräich, nodeem Däitschland Kontrolle mécht an de President Macron Ausgangsspär dekretéiert huet, wéi laang ass déi Grenz op? Also am Moment hu mer keng Informatioun, datt se d'Grenze giffen zoumaachen, d'Belsch och net. Ech hat haut d'belsch Premierministesch an och de franséische President nach eng Kéier Kontakt mat hinnen opgeholl. Do hu mer nach eng Kéier gesot kritt, datt net de Wëlle wier, fir d'Grenze mat eis zouzemaachen. Fait ass awer, datt ech awer net weess, wësst Der, well d'Situatioun ka sech muer egal wou och nach änneren. Dowéinster hu mir déi Certificate jo gemaach fir jiddwereen. Am Moment fir d'Belsch a Frankräich brauch ee se net, mee au cas où, wa se gebraucht ginn oder au cas où, wa Kontrolle sinn, si mer der Meenung, datt et awer méi einfach ass, en Certificat ze hunn, deen am Fong vum Patron jo ënnerschriwwe ginn ass, fir ze beweisen, datt een och schafft, am Fong fir e Laissez-passer, esou wéi d'Madame von der Leyen gëschter gesot huet, suggeréiert, datt do, wou Kontrolle gemaach ginn a wou d'Pendler och nach duerchkommen, eng extra Fil ze maache fir déi, fir datt se och méi séier duerchkommen. Eng Fro vum Magazine Passaparola. Vous considérez de faire beaucoup plus de tests pour détecter le virus? Dat ass jo och schonn ugekënnegt ginn, dass och elo déi Drive-in Zenteren do sinn, wou d'Leit dann och kënnen getest ginn. An ech, wann ech richteg Message verstan hu, wäerten och méi Tester am Moment organiséiert ginn, wéi dat de Fall och ass. Eng Fro vom Tageblatt, Wie ist es mit kritischer Infrastruktur in Sachen Internet? Wird die Netzinfrastruktur ausgebaut und besonders gesichert? Wird das Netz in Luxemburg der großen Last, Stichwort Homeoffice, der Zeit gerecht? Also wéi gesot, mir sinn, ech hunn héieren, no un onse Limitten. An ech hunn, ech mengen, et wor och, ass de Tageblatt, deen d'Fro elo stellt? Ech mengen, wann ech mech net ieren, datt och am Tageblatt de Moien en Artikel war, datt am Fong duerch d'Schoulen an am Fong duerch d'Schüler, déi den Internet benotze fir ze studéieren, am Fong de ganze Réseau no no um Iwwerlaaschten ass. Dat heescht, datt den den d'Educatioun awer, an ech wëll och do den Enseignanten e grouse Merci soen, déi jo net an der Vakanz sinn an déi do Aarbecht mat de Schüler och organiséieren, och e grouse Merci soen, datt dat och fonctionnéiert. Et ass de Beweis, datt déi Aarbechten, déi gemaach gi sinn, au niveau vun den Infrastrukturen néideg waren an och néideg sinn. Am Moment hu mer net e Blackout gehat, mee mir komme ganz oft un d'Limitten. Ech mengen, et wor de Briefing virun dräi oder véier Deeg, dee mer hei haten, wou op eng Kéier wierklech zesummen ze vill Leit drop waren an et Schwierigkeete gi sinn, och bei deem engen oder deem aneren, fir kënnen ons live ze suivéieren dowéinst. Mee mir schaffen un den Infrastrukturen de manière permanent a wéi gesot déi Aarbechten, déi och organiséiert ginn, ob dat d'Fibre optique ass oder déi aner Saache sinn eben néideg fir hautdesdaags, esou wéi ech gesot hunn, eng Gesellschaft, déi ëmmer méi connectéiert gëtt. An dat ass elo déi lescht Fro, déi mir am Kontext vum Livestream eranhuelen. Se kënnt och vum Tageblatt. Pardon. Gëtt et gëtt eng Tripartite aberuff wéinst dem Coronavirus? Also am Moment, meng ech, si mer, hunn ech wierklech, et soll kee mech elo falsch verstoen, hunn ech wierklech mam Gesondheetswiese, mat all deenen anere Leit elo wierklech ganz, ganz vill Aarbecht. Ech mengen, den Aarbechtsminister ass ëmmer op, wann d'Sozialpartner wëlle mat em diskutéieren, fir do Reuniounen ze hunn. Mee fir do eng, de ganzen Deel vun der Regierung ze mobiliséieren, mir hu jo d'Moyenen ugekënnegt, mir hu jo d'Instrumenter iwwert de Chômage partiel, iwwert de Chômage technique, iwwer all déi verschidde Mesuren, déi mer hunn. An ech kann Iech och da scho verroden, dass Der muer och wäert eng Pressekonferenz hutt vum Här Kersch zesumme mam Här Schneider iwwert de Conseil EPSCO an eben och iwwert déi verschidde Mesuren, déi am Aarbechtsrecht gemaach ginn. Mee den Här Kersch ass ëmmer op, fir zesumme mat Leit ze kommen. Mee de, de, de, wa mer an enger Krisesituatioun, ech schwätzen économique, och riskéieren ze kommen, wäerten och déi normal Mechanisme vu vun Dialog lafen. Mee ech géif wierklech elo bieden, dass kee mer seet, ech misst mech elo stonnelaang zesummesetzen, fir fir eng Tripartite ze organiséieren oder Deeg laang eng Tripartite ze organiséieren. Den Här Kersch säi Büro ass op a wann mee ech ech géif och do recommandéieren, wann ech mer erlabe kann, och just fir d'Sozialpartner, datt een am Moment och soll de Kontakt evitéieren a fir do 30 Leit an deeselwechte Sall ze hunn, wéi mer meeschtens bei Tripartiten hunn, mécht och net ganz ass net ganz kohärent mat deem, wat mer maachen. Dofir wäerte mer och de, mir hunn eng Reunioun mam CES, déi mer sollten och organiséieren iwwert de Semestre européen, muss mer kucken, wéi mer déi kënnen organiséieren, ob mer déi net iwwer Videokonferenz kënnen organiséieren. Mee mir si wierklech an enger Situatioun, déi wierklech extra ass a wou ech géif bieden, dass se mam Här Kersch, deem säi Büro op ass, all Diskussioun kënnen hunn, wéi se wëllen, mee elo net wierklech de Stat blockt, am Fong mobiliséieren, fir elo eng Tripartite ze organiséieren. Voilà, da soen ech Iech alleguerte Merci fir déi, déi nogekuckt hunn an och fir d'Froen. A wéi gesot, mir packen dat just, wa mer zesummenhalen, wa mer Respekt hunn a wa mer virun allem och Solidaritéit beweisen.